Bir bar eken, bir ýok eken. Gadym zamanlarda ikidem bar eken. Balkan welaýatynyň Balyşem diýen obasynda aşyklar bar eken.

Ýerden gyzyl tapar diýýär, Alla eder-ä. Gyzyl başyma ýapaýyn, wow. Gyzyldan gymmat zat tapdym. Aý huýa, näme tapdyň, bölüşýäs. Öý, bölüşerýä zat ýaly oglum. Akaşlan gyz tapdy, gyz. Akaşlan basym öýlenýä. Tallakykdan saýlanýa, boly, aýly saýly bolýan, howa, siz bilen gatnaşamok, gudbaý. Diňe talkowlar bilen men.
Kim gyz tapdy, kim öýlenýä? Ejem tapdy, men öýlenýä.

Men söýüşdimmi şoň bilen, men söýüşdimmi? O, näme diýip dursuň-ow sen-ow?
Sandykdan çykmadyk gyz ol. Ýog-ow, ol elini sowuk suwa sokmadyk gyz ol, hawa. Kime aýtjaga garaş.
Kime?
Aýnuşa! Kime, kime Aýnuşa diýdimmi? Aýnuşa-laý, katýok ýaly okol gaýtalap durmasana-ow. Aýnuşa!
Kim Aýnuş?
Arman Maramen! Sen meň musaýypym bolýaň. Bolmasa aýtmaýan men saňa bilýäň. A men etme. Nep diýip ölçäýin bulara be.
Diňle. Obada oturýan Meret Murt tanaýaň.
Şoň ýekeje gyz Aýna. Men ony söýüp, ýanyp bişip köýüp, Aýnuş diýen menem şu günden şeýdä Romeo.
Merediň gyzy Aýna diýdiňmi? Edil özi. Ol aýnany men alýan-a.
O näni sen alýaň-ow? Hawa, men alýan şol aýnany.
Düýn ejem aýnany maňa alyp berjek diýdi. A meň ejem bolsa,
şuny alyp berjek diýdi. Ol saňa me? Sen bitlän kelle, bu aýnuşalar ýaly sen kim bolupsyň, a? Sen meni kim diýip bilesiň gelýä?
A?
Bilesiň gelýä?
Sen bilesiň gelýä? Sen ursakda. Bildiňmi indi? Bildiňmi? Näme? Men obaň Rüstem Zaly.
Obaň Rüstem Zaly? Hawa. Sen obaň äňi. Eý, sen çöpjagaz, sen ýaksaň ýanýaň, tütleseň sönýäň. Şu günden şeýle gaýnuşyň ýanyna görünäýme. Görünseň!
Hawa, näme edersiň?
Ejeme aýdaryn.
A men bolsa kakama aýdaryn.
Menem kakama aýdyp bilerin. Men kakama aýdaryn diýýän-ow. Menem kakama aýdyp bilerin. Meň kakamyň gara guşagy bar.

Şu günden şeýle, Aýnujyň ýanyna görünäýme. Görünseň, ýüzüň awşyp-awşy ederin, oç. Menden ýüz bilen nätdirin?
Nädersiň? Ýüzi hemme ýerin idil baryp, burun bolup durýar, ätdiren bolýam. Şonsuzam hemme ýerim burun, düşündem. Sen maňa bir ýelik degrip görsene! Nä degmän? Işe degme ol.
Näme boldy şu? Ä-ä, gel, gel. Men saňa aljakdym. Ýene başlady olar. Ýere-ýere ýetişme.

Siz biri urşar ýaly gyz kim oýo? Tanamagoý. Kim oýo? Biziň obamyzda ýaşaýamy? Meret Murt bara badam oturýan. Hawa. Şoň ýekeje gyzy Aýnaň dawasy gidip duwlay. Şony almana barýaly. Nä?
Dogruja-da aýtda näme alýaň? He?
Aýna? Woý, woý.

Sen... Goý. Sen goý bir zaýyp goýdurýan men bulary. Goý diýän o.
Nira.
Däbe nira. Nira gaçdy.
Guyamy? Nämen goýusy? Äre gaçdy, äre.
Bole. Dur, dur. Diýmek. Men aýnam öýlenýärmi?